Gethin Bicton dw i, fi sy'n chwarae Tristan Morgan ar Rownd a Rownd a dyma 5 peth sy'n bwysig i fi. Dyma un o'n hoff grysau. Dyma'r crys nes i wisgo ar gyfer yr audition, ar gyfer y rhan Tristan. Ac nes i brynu hon mewn farchnad yn Llundain. Bob tro dwi'n gwisgo fo, dwi'n teimlo fel bod yna rhywbeth da yn mynd i ddigwydd. Um, a dwi'n gobeithio rhywbryd gawn ni Tristan i wisgo'r Cris yma, achos fydd o'n fatha fel moment full circle i'r cymeriad. Dyma modrwyau Tristan. Dyma dwi'n ei wisgo pan dwi'n chwarae'r cymeriad Tristan ar Rownd a Rownd. Ac mae yna rhywbeth arbennig am un o'r modrwyau yma. Felly, yr un yma, am fan hyn. O'n i'n byw yn Llundain cyn dechrau ar Rownd a Rownd. Yn gweithio fel actor, unwaith i fi glywed bod fi wedi cael y rhan, o'n i'n gorfod deud wrth pawb bod fi'n gadael yn dychwelyd nôl i Gymru a symud i Ynys Môn. Felly, fel anreg, nath yn ffrind nath i brynu hwn i fi. Dwi'n gwisgo fo bob tro. Dwi'n active fel Tristan ar gyfer continuity. Bob tro dwi'n gwisgo fo dwi yn meddwl amdani hi a'r atgofion hyfryd ges i tra'n byw yn Llundain. Rwan dyma un o'n hoff gyfresi. sydd ar y teledu ar hyn o bryd. Rhaglen yma ar enw Shit's Creek. Ac dwi newydd ail wylio y rhaglen yma am yr pedwerydd tro, felly dwi yn fan eitha mawr. O'n i'n gwylio hwn ar y pryd pan ges i yr audition ar gyfer Tristan, ac o'n i fel, o, oh, mae'n lot o debygrwydd rhwng Tristan a cwpl o'r cymeriadau. Mae gennym ni David, um, ag Alexis. Mae'r ddau cymeriad yma yn hoffi i ffasiwn, maen nhw'n bobl rili really benderfynol, maen nhw'n bobl sy'n byw heb poeni am be mae unrhyw un yn meddwl ohonyn nhw. Ac o'n i'n meddwl, dwi'n meddwl bod hwnna'n ffitio fy Tristan. Nes i feddwl am y cymeriad yma uh, drwy gydol yr audition ac bron bob dydd pan dwi'n ffilmio dwi'n meddwl am y rhaglen yma. Mae o'n stori sy'n delio efo cymeriadau LHDTC Plus hefyd. Mae wedi cael ei sefydlu mewn lle lle does dim homophobia, mae pawb yn derbyn pawb am pwy ydyn nhw, yn gwerthorogi nhw fel pobl heb boeni am eu rhywioldeb nhw. Mae hwnna'n rhywbeth special ar Rownd a Rownd hefyd. Does dim byd o'r fath wedi cael ei grybwyll. Efo Tristan, mae'n cael ei dderbyn am bwy ydio. Mae bod yn rhan o'r briodas gyfynrhywiol gyntaf. a Rownd a Rownd oedd yn rhywbeth arbennig iawn ac oedd o yn anrhydedd fawr i fi cael cynrychioli rhywbeth mor arbennig ar sgrin drwy gyfrwng y Gymraeg ac mewn golau mor bositif hefyd a dwi'n gobeithio bod Tristan fel rhyw fath o tin gaib bach Cymreig i Schitt's Creek. Falle bod rhai ohonoch chi'n sidro beth yw'r twb yma yn fan hyn. Um, Prwf ti ydy hwn. gyfer y protein shake. Mi fydda i'n cymryd bron i bob dydd. Dwi'n un sy'n hoffi mynd i'r gampfa, i'r gym, i godi pwysau, i rhedeg ac i nofio. Ac mae gennau hyfforddwr personol, dwi wedi bod yn gweithio fan tua tair mlynedd erbyn hyn. Dyma yn hoff fles i, orange and mango, a mae o'n blasu yn union fatha Lucozade, sy'n blasu'n really nice. Ie, yeah, dwi'n hoffi mynd i'r gampfa, mae o'n ffordd da iawn o gadw'n heini, ond hefyd ar gyfer y iechyd meddwl. Ti wastad yn teimlo'n dda ar ôl gadael y gampfa. Dwi'n dod i nabod y bobl sy'n mynd yna wan, dwi'n mynd efo rhai o'r cast hefyd, sy'n sy lot o hwyl. Ac mae'n gallu siarad efo'r pobl yn y derbynfa ac yn y caffi drwy gyfrwng y Gymraeg yn rhywbeth special iawn i fi. Yr eitem ola sydd gennau heddiw ydy hon, um, teclyn technolegol. A dyma lle dw i'n cadw'r sgriptiau i gyd ar gyfer Rownd a Rownd. Felly, mae gynna i bob sgript o Pennes i Ddechrau, um, cyfres 28 dwi'n meddwl oedd hi, ac erbyn hyn mi ydyn ni ar cyfres 30. Mae o'n anhygoel i allu darllen y sgript o flaen llaw, i allu defnyddio'r pen yma i gwneud unrhyw toriadau neu unrhyw newidiadau pan maen nhw'n digwydd. Byw i mi golli hwn, achos uh, os yna rhywun yn cael gweld hwn, gan nhw weld lot lot o spoilers. Be sy'n gret am chwarae Tristan ydy bod fi'n cael defnyddio yn hafodiaeth naturiol ac yn Sir Drefaldwyn. Dwi'n reiddiol o Llan Rhaeadr y Mochnant, felly mae gwneud newidiadau man neu man, swn i'n dweud, i'r sgript, mae hwnna'n rhywbeth arbennig iawn i fi, um, bod fi'n gallu cynrychioli'r ardal yna o Gymru. drwy'r cymeriad. Ges i'n magu ar fferm, defaid a catel, neu gwartheg. Mae o'n fywyd yym ynysig iawn, mewn ffordd bositif ac efallai'r ffordd arall hefyd. Fel dwi'n mynd yn hŷn, dwi'n gwerthfawrogi adre gymaint fwy. Dwi'n hoffi'r yr tawelwch, yr golygfeydd anhygoel o mynyddoedd Sir Drefaldwyn. teimlo fel bod fi'n agos at 'y ngwreiddiau bob tro dwi adre. Ie, yeah, mi fyddai'n mynd adre um, rhwng blociau ffilmio uh, i helpu efo'r wyna, y cneifio, yr er silage, er bod gennau hay fever, so diwna ddim yn ideal. Ond ie, yeah, fyddai'n trio mynd adre gymaint a dwi'n gallu i helpu'r teulu uh, efo unrhyw beth sydd gen nhw mynd ymlaen achos mae yna rhywbeth wastad yn digwydd ar fferm ac ie, yeah, mae ffermio yn rhywbeth pwysig iawn i fi. Diolch yn fawr am gwylio fi heddiw gyda'n 5 eitem pwysig. Cofiwch gwylio Round a Round bob nos Fawrth a nos Iau am 25 munud wedi 8 ac mwynhewch gweddill cyfres 30.